Insellmilkom u nilqakom għal programm ieħor Wiċċ in Wiċċ fejn kull ġimgħa niltaqa' ma' awturi differenti u niddiskutu x-xogħlijiet tagħhom. Illum imiss lil Charlo Camilleri, u sa naqralkom ftit poeżiji mill-ġabra tiegħu ta' twaġġi. Charlo Camilleri huwa Karmelitan. Igradwa fil-filosofija u l-istorja tal-arti fl-1997 u fit-teoloġija fis-sena 2000. Jaħdem bħala lettur fil-Fakultà tat-Teoloġija tal-Università ta' Malta. Huwa wkoll id-Direttur Eżekuttiv tal-Carmelite Institute Malta. Naddu issa għal-qari tal-poeżiji. U nibdew bl-ewwel waħda. Fil-ġnien taż-żebbuġ. Il-kalċi mimli kważi sax-xfar. B'kull qatra mferrgħa iż-żmien jiqsar. Dak il-waqt jasal, skont kliem ħabbar, li jibda jċarċar tad-demm il-qtar. Poeżija oħra jisimha Strada Teatro. Intfew id-dwal Infetaħ is-siparju. Kollox imħejji fiċ-ċirku tar-realtà. Bdejna bil-wirja tas-soltu. Il-folla, l-għajjat, id-daħk u ċ-ċapċip. Kollha ħarġu ċ-ċakkara, kull wieħed jiddandan b'sehmu. Flors Ami ta' dat-teatrin. Liebes il-porpra taż-żuffjett, ħareġ ukoll il-buffu, mgħobbi bil-għajb li ħa fuqu waqt sokor qaddis. Għaddej b'wiċċu bħal żnied minn qalb spettaturi kurjużi, jiżżeffen fuq pass tqil, sa ma jasal fil-post imħejji għalih mid-drammaturgu. Minn qalbu toħroġ karba li fuq fommu saret talba. Erġejja għal darb'oħra u ieqaf għassa ħdejja, tħallinix waħdi, nilgħabha tal-buffu fid-dramm il-bluwat. U dik kienet strada teatru. Se naqralkom l-aħħar poeżija llum u d-disa. Fil-ħobs miksur fuq il-midbaħ, il-ksur ta' ġismi, qalbi, ruħi, isir debħa fuq altar il-ħajja. Nixrob mill-kus, l-għasir imħallat bil-qtar tal-ilma mielaħ, ħiereġ mill-magħsar ta' qalb minfuda u ta' qalb maqsuma, bl-għotja li xxejjen il-jien biex jitnissel dak li hu. Fuq il-mejda, ftit frak tal-ħobż niexef. u żewġ qatriet ta' sir li sar ħall. Nistenna ċass quddiem il-qassis li waħdu jaf is-seħer ta' dan ir-rit. U dik kienet il-poeżija quddiesa minn ta' Twaġġi. U issa nistieden lil Sarlon biex jiġi hawnhekk. Grazzi ħafna Sarlon talli. Grazzi lilek tal-ilqajta. Għandna ftit mistoqsijiet għalik. Nibdew bl-ewwel waħda. Strada Teatru u Quddiesa, żewġ poeżiji fost dawk li qrajna, jagħmlu referenza għar-rwol tal-qassis f'dinja li anke jekk forsi ma tilfitx is-sens ta' rit, saret tesiġi validazzjoni tiegħu. Il-qassis li jinzerta wkoll poeta qed ifittex din il-konferma jew validazzjoni. Fil-fatt silta minnha kienet Nistenna ċass quddiem il-qassis, li waħdu jaf is-seħer ta' dan ir-rit. bil-kajżura li qata' eżatt wara l-kelma waħdu jaf. Fi Strada Teatro insibu r-rima karba, talba, il-karba li ssir talba. Tħallinix waħdi nilgħabha tal-buffu fi dramm mill-bluwat, tgħid il-poeżija. Tħallinix waħdi u waħdu jaf. Imma rit huwa bla dubju attività essenzjalment soċjali. Nistgħu nitkellmu fuq ritwal fil-kuntest ta' individu iżda mhux rit. Forsi huwa proprju dan il-fatt li joħloq il-bżonn għal konferma jew validazzjoni fik. Sewwa.
Huma żewġ poeżiji distinti, Strada ta' Teatru u d-Disa. Huma differenti anki fil-ħsieb tagħhom. L-ewwel waħda hija xi ftit ukoll riflessjoni fuq il-problema tar-rit li huwa, biex ngħid hekk, struttura soċjali, imma fl-istess ħin jista' jkun rit jew ritwal vojt. U allura hemm dik is-sens ta' waħdu f'dan ir-rit u waħdu f'din il f'din il biex ngħid hekk f'din ix-xena li sseħħ fi Strada Teatro. Mentri fil fil-poeżija l-oħra, Quddiesa, hemm l-idea tal jew inkella riflessjoni fuq il-qassis li jsir ħaġa waħda magħġun ma' dan ir-rit, il-Quddiesa, u hemm riferenza għall-Qassis il-Kbir, għall-Qassis li hu Kristu, u li fil-proċess tal-għixien tal-ħajja u tar-rit li jfisser din il-ħajja, wieħed ikun qed jistenna mhux il-validazzjoni, iktar mill-validazzjoni illi jifhem x'qed iseħħ, x'qed iseħħ f'ħajtu, x'qed iseħħ. Ġifieri allura fil-poeżija quddiesa għandek Ir-rit li joħroġ minn esperjenza mgħejxa, minn esperjenza ta' ħajja, mhux rit vojt jew rit biss soċjali, jista' jkun biss element folkloristiku ta' xi ħaġa fil-passat, xi ħaġa mogħdija, xi ħaġa li forsi llum ma tantx għandha biex ngħid hekk impatt fuq anki l-ħajja ta' kuljum tal-bniedem. Naħseb dawk huma żewġ poeżiji li għalkemm forsi tematikament jaqblu flimkien, imma meħudin minn żewġ angolaturi differenti. Fil-poeżija Ecce Homo hemm referenza diretta għal sens ta' ironija fil-kuntest ta' l-Ecce Homo, il-figura tal-Kristu mbiċċer. Tellief u rebbieħ fl-istess ħin. Rebbieħ għax tellief. Silta minnha tmur hekk. Min jaf nisimgħux għal darb'oħra jitlissen quddiem falliment li d-dinja rebaħ Ecce Homo. Il-poeżija tiddeskrivi spettaklu li hu qatt ma ried u spettaklu li hu forsi ried. Id-dikotomija bejn rebħa u telfa, bejn spettaklu mixtieq u spettaklu mhux mixtieq, forsi tirriżolva ruħha fil-figura ta' Kristu. Il-Kristu li kellu jitlef sabiex jirbaħ? Jew min-naħa l-oħra hija twissija għal min juża l-figura ta' Kristu f'kuntest strettament politiku?
Din il-poeżija għandha żewġ livelli, hemm il-livell, biex ngħid hekk, ta' spettaklu li Kristu ma ridux, spettaklu li ġie mġiegħel jidħol fih fil-kundanna tiegħu quddiem il-folol fuq il-litostrotos ta' Pilatu. Imma fl-istess ħin ukoll xi kultant hemm dan il-periklu li r-reliġjon toħloq spettaklu illi hi tkun trid. Ġifieri, allura ma timxix fuq il-passi tal-fundatur tagħha, ta' Kristu, illi hu għażel li jkun dak li hu. Ovvjament, dak li kien Kristu kellu wkoll impatt politiku għax kollox fis-soċjetà hemm impatt politiku fis-sens wiesa' tal-kelma, ġifieri mhux il-politika ristretta kif forsi nifhmu aħna fuq livell popolari. Però jista' jkun u jkun hemm dan il-periklu illi l-impatt tal-bniedem reliġjuż, tal-bniedem biex ngħid hekk spiritwali, tal-bniedem li għandu fidi, ikollu impatt politiku jew inkella jipprova jkollu dak l-impatt politiku kif nifhmuh fuq il-livell popolari u dak jiena nasal biex nikkritikah ħafna. Ovvjament, kull, kull, kull stil ta' ħajja, kull tħaddin ta' ideal se jkollu impatt politiku fuq is-sens wiesa' tal-kelma. u dak huwa inevitabbli. Però hemm dan il-periklu wkoll li nistgħu nużaw l-ideal tagħna jew il-fehma tagħna jew it-twemmin tagħna biex ikun hemm ukoll impatt. U kien hemm fl-istorja tar-reliġjonijiet dan il- biex ngħid hekk, din ix-xewqa jew din l-imġiba li jkollha impatt fuq il-politika kif nifhmuha fuq livell popolari anki f'pajjiżna. U dan jien għandi daqsxejn riżervi għalih u ftit kritika fuqu.
Tajjeb. Il-figura tal-mara tidher fatt ta' poeżiji fil-ġabra, mara ta' dmugħ fuq stella maris, mimlija bil-grazzja. Dejjem fil-kuntest tal-omm, dejjem assoċjata ma' kliem bħal ġuf, bina, ommi. Kif twieġeb lil min forsi jara f'dan eżempju ieħor tal-limiti tal-viżjoni reliġjuża tal-mara, il-mara ridotta għall-funzjoni bijoloġika ta' ġufa? Sewwa, mela l-ewwel nett huma poeżiji Marjani dawk li ġew kkwotati. Imbagħad hemm poeżiji oħra bħal Lill-Alla ta' Missirijietna u hemm xi tnejn oħra bit-Taljan li hemm dehra oħra tal-figura tal-mara. Dawn il-poeżiji li ġew kkwotati iktar milli fuq il-mara, fuq l-arketip femminili, li arketip femminili reliġjuż u allura nsejħilhom jiena il-figura Marjana, ġifieri nafu Marija fit-tradizzjoni nisranija kemm hija l-figura per eċċellenza Marjana. U ġifieri dawk it-tliet poeżiji jieqfu fuq dan il-livell ta' poeżiji Marjani u jesploraw dan l-arketip femminili li jidħol eħe fuq l-omm, jidħol fuq il-ġuf, jiġifieri huma arketipi li iktar milli jgħidu xi ħaġa fuq il-mara, jgħidu fuq din il-kapaċità tal-bniedem li jkun kreattiv, il-kapaċità tal-bniedem ukoll ta' li jkun riċettiv u Niżżilthom jiena jew inkella tajthom forma billi żewwiġthom ma' dan l-arketip Marjan. Imma tista' dawk il-poeżiji jistgħu jkunu wkoll riferenza għall-poeżija nnifisha li hija azzjoni kreattiva, huwa att kreattiv. Jiġifieri, eħe, ma naħsibx li għandhom jinqraw f'dan is-sens ta' li jiena jew il-poeżija għandha xi sens riduttiv ta' dak li hi l-mara. Il-mara hija aktar minn hekk, jiġifieri ma nistgħux nirriduċu il-persuna kemm jekk mara jew raġel għall-bijoloġiżmu, ġifieri, eħe le l-viżjoni tiegħi dwar il-mara hija iktar wiesgħa minn. Mela, l-aħħar mistoqsija, mbagħad ngħaddu għall-kotba li ġibt miegħek. Imxerda qalb il-ġabra hemm għadd ta' poeżiji li jesprimu ċertu diżappunt bid-dinja attwali. Ad mortem festinamus, lejn il-mewt inħaffu, tiddeskrivi din id-dinja bħala dinja bla qlugħ, F'mimlija bil-grazzja, Omm Alla tidher imnikkta għad-dehra tad-dinja. X'inhu l-qofol ta' dan id-diżappunt? Sewwa, hemm poeżiji li fihom diżappunt, imma hemm poeżiji li, bħal din Ad mortem festinamus, iktar milli diżappunt, speċi qiegħed nara, il-poeżija qiegħda tara qisu kemm il-bniedem kapaċi jgħix fl-illużjoni li l-mewt fl-aħħar mill-aħħar mhix se tiġi. Mentri fil-fatt l-hemm resqin u naħseb il-maturità u li għenna ngħixu anki ħajja fil-milja kollha tagħha huwa li biex ngħid hekk nagħmlu paċi u sliem ma' dan il-fatt tal-mewt li huwa parti mir-realtà, mill-ħajja tagħna. Però hemm ukoll hija poeżiji li juru ċertu diżappunt, diżappunt fuq dak li ma jkunx miexi sew fil-ħajja tal-bniedem, fil-ħajja soċjali. u dan jidher l-iktar ukoll b'mod iktar filosofiku u iktar biex ngħid hekk astratt fil-poeżiji aħħarija tal-ġabra li huma iktar iktar ta' forma minimalista, il-vrus magħmulin minn kelma kelma. U hemm dan is-sens ta' biex ngħid hekk ta' xi ħaġa li qed isseħħ u xi ħaġa qed issir imma għadha mhix kompluta u li resqin li resqin lejn qisu milja ta' xi ħaġa imma li għadha li għadha mhijiex ma waslitx fil-milja kollha tagħha. Issa hawnhekk kif għedtlek l-ewwel għandna ftit kotba li ġibt miegħek, tgħidilna xi ħaġa dwarhom? Sewwa, huma kotba biex ngħidlek simboliċi, għażla. Għandi l-aspett reliġjuż biex nitkellmu hekk, l-aspett letterarju, l-aspett teatrali u l-aspett filosofiku li naħseb jintgħaġnu kollha fil-poeżija fil-poeżija tiegħi. L-aspett l-aspett reliġjuż jew mistiku, San Ġwann tas-Salib jinfluwenzjana ħafna fil-kitba tiegħu, dan il-ktieb oħxon ta' hawnhekk, il-kitbiet il-kitbiet tiegħu kollha. Jolqotni ħafna għax hu poeta l-ewwel qabel kollox, li mbagħad jidħol fid-dimensjoni mistika tal-esperjenza tiegħu tal-fidi, dimensjoni mistika li tfittex li tagħraf id-dinamika interjuri jew ġewwenija ta' dak li jgħaddi fil-qalb tal-bniedem, fil-ħajja tal-bniedem reliġjuż, iktar milli reliġjuż, tal-bniedem li jidħol f'relazzjoni, għax San Ġwann tas-Salib jara r-relazzjoni ma' Alla bħala fuq il-livell ukoll ta' relazzjoni umana. Ktieb u awtur li jinfluwenzani ħafna, naqrah ħafna drabi, darba qrajtu mill-bidu sal-aħħar, imma xi kultant infittex xi paġni, speċjalment il-poeżiji tiegħu. Imbagħad l-aspett reliġjuż l-ieħor, Dan il-klassiku li wkoll huwa maqlub għall-Malti, l-Bhagawad Gita, li ġej mit-tradizzjoni tal-Lvant imbiegħed, u li wkoll jitkellem b'mod poetiku fuq fuq din it-taqbida interjuri ppersonifikata f'Arjuna u Krishna li jgħallmu u jagħtih kliem ta' għerf biex ikun jista' jiġġieled din it-taqbida interjuri tal-bniedem li jsib lilu nnifsu, tal-bniedem li jagħmel l-għażliet tiegħu. Huma żewġ, żewġ, biex ngħid hekk, kotba li huma għal qalbi ħafna. Mbagħad hawn il-bijografija ta' Charles Chaplin. Charles Chaplin kont kien jaffaxxinani anki minn mindu kont kont ċkejken. Il-figura tal-buffu li toħroġ ukoll fil-poeżiji tiegħi. Nara figura interessanti ħafna għall-fatt li għalkemm hemm l-aspett ta' bluha, mhijiex bluha vojta imma hija bluha li ħierġa kważi kważi minn persuna li kapaċi tittraxxendi l-iebes u l-ikrah tal-ħajja u kważi kważi tirbħu billi tesprimih fil-bluha. U fl-istess ħin, bħall-każ ta' Charlie Chaplin, jipponta lejn, lejn, biex ngħid hekk, lejn ċertu awtentiċità u anki lejn ċertu, biex ngħid hekk, nuqqas ta' falsità fil-mod ta' kif wieħed jgħix fil-opra ta' Charles Chaplin. Il-bijografija tiegħu hija sabiħa ħafna u titfa' ħafna dawl fuq anki l-produzzjoni tiegħu. U għal qalbi wkoll għaliex dan huwa ktieb li kien tewliedi Gall Charles Stake. Konna kien ikollna ħafna diskussjonijiet u ħin jitwal niddiskutu u kien tani dan il-ktieb li għadni nogħżu ħafna. Mbagħad hemm Oran Pamuk li jżewweġ f'dan il-ktieb My Name Is Red, ktieb sabiħ ħafna, miktub fuq il biex ngħidlek fuq il-forma tal-Kuran. Il-kapitli huma qishom is-sura tal-Kuran. U jolqotni ħafna għaliex ipoġġi il-clash of cultures biex ngħidha bl-Ingliż li hawn bħalissa lejn il-perjodu tal-Imperu Ottoman u l-Imperu Venezjan. U f'dan ir-rumanz tiegħu jirnexxielu juri kif fl-aħħar mill-aħħar iż-żewġ kulturi qed jitkellmu fuq l-istess realtà b'lingwaġġ differenti U qegħdin jikklexjaw mhux fuq dak li ma jaqblux fuqu imma fuq dak li jaqblu. Huwa interessanti ħafna anki l-fatt li juri din il din ir-relazzjoni li hemm bejn reliġjon jew fidi u anki l-aspett politiku tagħha u r-ramifikazzjonijiet politiċi tagħha. Imbagħad għandna l-aħħar żewġ kotba, Solovjev, filosfu li nħobb ħafna, The Heart of Reality, eħe, dan l-element ukoll biex ngħidlek simbolista, li inti ma tiqafx biss fuq dak li jidher, imma li tipprova tmur lil hemm minn dak li jidher, mhux biex taħarbu imma biex issib is-sens, is-sens li hemm warajh. Jiġifieri jiena nemmen li għal kull għal kull ħaġa fil-ħajja u għal kull għal kull ma jeżisti, hemm sens, u Solovjev huwa dan l-awtur, filosfu simbolista li jagħti wkoll jipprova jifhem x'inhu s-sens wara wara r-realtà li aħna ngħixu. U Beckett ukoll, jiġifieri kieku jkollni niġbru f'lingwaġġ teoloġiku, huwa rivoluzzjonarju fejn jidħol teatru, però huwa wkoll ifittex biex ngħid hekk Dak is-sens li hemm moħbi wara l-esperjenza tal-ħajja mbagħad jesprimiha fl-opra teatrali. Dak li kieku fit-teoloġija kieku jkollna niddiskutu jew mod teoloġiku naqilbuha għal-logos, dak li jagħti raġuni u sens għal dak kollu li hemm u li jeżisti u li ngħixu fih. Hekk, kotba differenti però li għandhom kważi l-istess fil, l-istess fil ta' ħsieb. Grazzi ħafna, interessanti ħafna, grazzi tal-li lqajt l-istedina tagħna. Grazzi lilkom.
Aħna wasalna fi tmiem programm ieħor Wiċċ Imb'Wiċċ. Narawkom il-ġimgħa d-dieħla ma' awtur jew awtriċi oħra.